Үтүө күнүнэн күннү доҕоттор. Эһигини барыгытын сэргии көрсөбүт бу экран нөҥүө. Эһиги бу лекцияны көрөр буоллахына, биллэн турар, бэйэҕит кэскилгит туһунан, инники профессиональнай үлэҕит туһунан толкуйдугут диэн этиэхпин баҕарабын. Бүгүҥҥү кэпсэтиигэ буллаҕына, сүрүннээн биһиги олоҕурбут үөрүйэхтэртэн кыратык тэйэ түһэммит, үөрэх процеһыгар уонна үлэлиир формаппытыгар болҕомто уураммыт, кыратык бэйэбитин ырытан уонна саҥа билиини иҥэринэн бараммыт, инникитин хайдах үлэлиэххэ сөбүй диэн ориентир уонна эркээйи быһыытынан бу бу билиини ылыныахтаахпыт диэн биһиги толкуйдубут, оннук баҕа санаанан биһиги бу видеоны устан эрэбит. Билигин үөрэх систематыгар олоҕурбут индустриальнай система, үөрэхтэһэн системата диэн баар, ол ата биһиги оҕону үксүгэр ырыынакка буолбакка, үөрэх тэрилтэтэ буоларбыт быһыытынан хайдах эрэ бу оскуолалары иһинэн үлэни-хамнаһы тэрийэн, билиини-көрүүнү бу экзамены эрэ туттарар курдук гына туһаайар толкуйга үлэҕэ-хамнаска киирэн хааллыбыт. Ол эрэн мин бүгүҥҥү кэпсэтиигэ Рынок өттүттэн, бүттүүн экономика өттүттэн көдьүүстээх киһини, профессионалы иитэн таһаарыы туһунан эйиэхэ сырдатыахпын баҕарабын. Онно үлэҕитигэр бу лекция материалларын туһаныаххыт дии саныыбыт. Урукку өттүгэр буллаҕына биһиэхэ олоҕурбут знания, умения, навыки диэн үөрүйэхтэр бааллар. Zoom диэн кылгасан кылгатан биһиги этэбит. Ону таһынан буллаҕына билиҥҥи кэмҥэ компетенциялар диэн ордук наадалаах тоҕоостоох бу термин кирдэ маныаха знания умения навыки навыки диэнтэн бу компетенция диэн туоҕурутулааҕый диэн биһиги бүгүн кэпсэтиэхпит Итиннигэр кылгастык этиэхпин баарабын холура билигин оҕо оскуоланы бүтэрбитин кэннэ эбэтэр ханнык баҕар үөрэх тэрилтэтин кэнниттэн баҕар орто үөрэх буоллун баҕар үрдүк үөрэх буоллун оҕо ырыынакка киирэригэр, кини үлэ көрдөнөрүгэр үлэ биэрээччи этэргэ диэри эн тохсус кылааска экзамеҥҥын эбэтэр төрдүс семестры хайдах сыаҥканан бүтэрбиккиний диэн история ханнык сыананы ылбыккыный диэн эбэтэр ханнык университеты бүтэрбиккиний дипломун кыһылды күөх туо диэн улаханнык болҕомтоҕо уурбат эбэтэр холобура кини дискриминант формулатын хоруй эбэтэр ханнык эмэ химический элемент формулатын хоруй диэн үлэ, үлэ биэрээччи, үлэ көрдөөччү үттэн итинник ыйыппат кини сүрүннээн биир боппуруоһу ыйытар. Тугу Хатыгыный диэн. Тугу Хатыгыный, тугу билэҕиний, көрөҕүнүй диэн биһиги тэрилтэбитигэр үлэлии киирдэххинэ, биһиги тэрилтэбитин хайдах айыннарыаххыный, туох көрүүлэрдээххиний, туох былааннааххыный, туох бырайыактааххыный уонна үлэҕэ үөрүйэхтээххин дуу диэн, үлэҕэ уопуттааххын дуу диэн буолар. Онон буллаҕына, кулура биһиги ити өттүттэн ылан көрөр буоллахпытына, детсад саҕаттан биһиги гибкэй навыктарга уонна сүрүн компетенциялар диэҥҥэ болҕомтону туһайыахтаахпыт. Кыратык ахтан-санаан аһар буллахха мин оскуолаҕа үөрэнэр кэммэр үөрэх министрин солбуйааччы ыстатыйата тахсыбыта Россию спасут троечники диэн. Онуттан биһиги түөккэ-биэскэ үөрэнэр табаарыстар оччолорго үрдээҕин кыйахана ханаабыппыт, хайдах бу биһиги үчүгэй сыанаҕа үөрэниэхтээхпит уонна государство биһиэхэ ставка уурбат диэн. Ону бу билигин улаатан баран балай даҕаны үлэлээн бараммыт токуйдаабыппыт кырдьык сүрүннээн миэстэтигэр производствоны үлэни-хамнаһы сүрүннээччи үскэ үөрэммит дьоннор диэн бэлэтииллэрэ эбэтэр учууталлар холобура ахтан ааһаччылар үлэҕэ көхтөөх, олоххо быдан үрдүк интэриэстээх, тулуурдаах, дьулуурдаах дьоннор, үскэ үөрэммит дьоннор диэн этэллэр. Уонна били учууталларыгар, уһуйааччыларыгар бэриниилээх, кинилэри ордуктук саныыр үскэ үөрэммит дьоннор диэн. Онон холура биһиги оҕо тас көрүҥүттэн диэн буолбакка, уопсанан бу үөрэххэ билии таһымыттан эрэ диэн буолбаккабыт биһиги киһи быһыытынан кини иһитэригэр бэйэтин миэстэтин буларыгар уонна бэйэтин баҕатынан, бэйэтин дьоҕурунан, бэйэтин талаанынан көрөн бу олоххо сөптөөх миэстэни булан кини профессионал таһымыгар сайдарыгар кыһаллыахтаахпыт. Онон буллана биһиги итинник диэн этэн туран бу үрүн теманы кэпсэтиэхпит. Өссө биири тоһоҕолоон бэлитиэхпин баҕарабын, холобура, ханнык баҕар түгэҥҥэ мин оскуола үлэһиттэрин, детсад үлэһиттэрин көмүскэһэбин. Ол сэнэн Россияҕа уонна саха иһэригэр үөрэхтээһин хаачыстыбата мин санаабар ортоттон үрдүк таһымҥа турар диэн наар учууталлары уонна оскуолалары көмүскэһэбин. Э, Хүрүннээн биһиги улахан кыһалҕабыт диэн оҕо уруок кэмигэр болҕомтону туһайбытыттан тутулуктаах. Ол иһин билигин кэлиҥҥи кэмҥэ технология диэн уонна технологтар диэн өйдөбүллэр инники күөҥҥэ таҕыстылар. Дьэ хайдах гынаммыт бу хаачыстыбалаах материалы оҕоҕо иҥэрэрбитигэр хайдах кинини интэриэһиргитэбитий диэн оҕо бэйэтэ бэйэтин сайыннарынар оҕо бу үөрэх систематыгар үөрэх процеһыгар бэйэтэ баҕаран туран утаппыттыы этэргэ дылы амтаһайа-амтаһайа үөрэнэр таһымыгар хайдах таһарабытый диэн дьэ итиннэ подходтар диэн ньымалар диэн албастар диэн үрдээх элбэхтэр ол онно биһиги болҕомтобутун туһайдахпытына балай даҕаны сүһүлээх болохпут холура Россияҕа мен Россияны холбор быһыытынан бэлиэтиибин тоҕо диэтэр Россияҕа бары араҥа дьоҥҥо үөрэхтээһин системата үрдээх үчүгэй кыаҕа биэрэр детсадтан саҕалаан биһиги доктор, наука доктора буолуохпутугар тиийэ үөрэх системата бүгүн биһиэхэ кыра ханныгар төбөлөөх буллахха босхо үрэхтээһини хааччыйар. Этэргэ диэри дьаһалаттан хаҕалаан начальнай оскуола буоллун, орто оскуола буоллун, үрдүк оскуола буоллун, үрдүкү класстар буоллуннар, орто үөрэх буоллун, үрдүк үөрэх буоллун, магистратура, аспирантура, докторантура этэргэ диэри биһиэхэ босхо Итини мин билетиэхпин баҕарабын. Үксүгэр булланы биһиги баар да баар босхо диэммин хайдах эрэ болҕомтоҕо ылбат курдук түгэннэрдээхпит. Дьигинэ бу хас биирдии оҕо хайдарыгар кини үөрэх-билии эйгэтин сомсоругар государствоттан сүрдээх элбэх хаччы көрүллэр. Холобура бу государство таһымыгар докумуоннары хыныйан көрөр буоллахха, үрдээх элбэх миллиардынан холкуобай бу биһиги үөрэхтэниибитигэр киһи буолан итэн-хотон тахсыыбытыгар туһаайыллар. Дьэ бу үрдээх балысхан үп төһө сөпкө туттулларый диэн ити үбү роскоттаан бараммыт бу биһиги дьоммут гражданин буолан таҕыстахтарына төһө идэлигэр бэринилээхтэрий диэн экономика дуу норуот хаһайыстыбатын Бары эйгэлэригэр төһө көдьүүстээхтик үлэлииллэрий диэн кини үлэлээннэр налог, налог быһыытынан государство бөҕөргүүрүгэр хаччы киллэрэллэр дуу диэн де кинилэр эбэтэр бэһэ дьыылатын дуу бизнес тэринэннэр төһө хөп көрүлээн хайдан эрэллэрий диэн былыр биһиги государство толкуйдуур онон биһиги уопсай таһымҥа биллэн турар государственнай тэрилтэҕэ үлэлиирбит буоларбыт быһыытынан государство бу биэрэр үбүн-харчытын эрэ диэн буолбакка, уопсанан болҕомтотун, кини биэрэр ресурсатын сүүс бырыһын эффективно олто көдьүүстээхтик туһанарга үөрэниэхтээхпит диэн биһиги толкуйдубут. Ону холбура билигин хайдах эрэ ити идея системата уонна стандартар киирэннэр хайдах эрэ оҕо муҥутуур сайдыытын уонна киһи быһыытынан хайдах эрэ иһитиитин-хотуутун идиэ уонна государственнай экзаменнэр нөҥүө ханылыр курдукпут билигин буллаҕына этэллэр ди үгүс материалга хоруйаллар кулура клиповое мышление диэн бар уонна оҕо этэргэ дылы На кылгыс эрэ кэмҥэ бу наадалаах билиини өйүгэр тутар диэн. Экзамен кэнниттэн үгүс үөрэнээччи экзамеҥҥа туох ханнык хорудах баарын уонна ханнык билиини ылбытын умнан кэбиһэр диэн. Ол иһин буллана биһиги ити билбит, билиибит көрүүбүт дьэ практикаҕа ханнык баҕар түгэҥҥэ кини биһигини салайар, быыһыыр ньыма быһыытынан туһайыллыахтаах диэн биһиги көрөбүт. Дьэ, бу сүрүн өйдөбүллэри ырытыыга киириэххин. Биһиэхэ манна знание, умение уонна навык диэн сурулла сылдьар. Холобура, мин кылгастык быһаарар буоллахха, знание диэн биһиги предметтэр нөҥүө билэр, билиибит. Сүрүннээн, холобура, ханнык хайысхаҕа тугу билэрбит-көрөрбүт, ханнык информацияны баһылаабыппыт ол билии, знание диэн ааттанар. Онтон салгыы умение диэн кэлэр, бу буллаҕына киһи бэйэтин билиитин-көрүүтүн уонна навыктарын этэргэ диэри ньыма быһыытынан баһылаабыт буоллаҕына, улата биһиэхэ хахалыы дьоҕур уонна сатабыл диэн холура ааттанар. Чэ, холобур, биһиги умение диэн ыллыр дьоҕур диэн ылан көрүөххэ. Холура бу киһи ыллырыгар дьэ ырыаны толоруу маастырыстыбатын, кини технологиятын баһылаабыт буоллаҕына биирдэ кини сатаан искусствоҕа тэҥнээх ырыа, ырыаны бу искусство таһымыгар таһааран толорор үгэстэнэр. Ол ата биһиги итини умениета диэн кини дьоҕура сатабыла диэн ол ата кинини кини дьэ бу хайдах ыллыыра, хайдах ханнык технологияны баһылаан бу сөпкө ыллыыра, этэргэ дылы ол умениете диэн болар. Өскөтүн холура киһи сатаан ыллаабат эбэтэр мээнэ дорҕооннору холбоон тыас таһарар боллоҕун ити умение диэн буолбат. Ити этэргэ диэри атын категория киирсэр. Ол кэнниттэн биһиэхэ навыктар диэн бааллар, улата үөрүйэхтэр диэн. Киһи улаханнык толкуйдаабакка автомат курдук оҥоро үөрэммит үөрүйэхтэрэ диэн аттанар. Ол ата биһиги холобура билигин холобур быһыытын этэр буоллахха, сборка уонна разборка автомата. Холобура киһи бириэмэҕэ билигин холобура ити военная начальная военная подготовка диэҥҥэ үрдээҕин туһанабыт холура ити навык быһыытынан холур биһи олорго игирэбит эбитэр холура навык быһыытынан киһи палатканы туруорар навыга дии эбэтэр айылҕаҕа сылдьан костерга миим буһарыы навыга да холура итинник курдук биллэн турар олоххо уонна ханнык баҕар үлэ көрүҥгэр наадалаах навыктар диэн бааллар Сөп. Ити биһиэхэ олоҕурбут өйдөбүллэр, онтон ону таһынан биһиги бүгүн кэпсэтэр уонна ырытар өйдөбүлбүт компетенция диэн. Дьэ бу Zoom-тан знание, умение, навык диэнтэн компетенция диэммит туох уратылааҕый диэн үрдээх элбэх киһини болҕомтотун тардар, тоҕо диэтэр наһаа элбэх федеральнай докумуоннарга, стандартарга компетенция туһунан этэллэр, онтон лекцияҕа сылдьан ыйыттахха, педагогтары, учуталлары кытта сэһэргэстэххэ, үгүс киһи билбэт компетенция диэн бу термин ис хоһоонун. Онуттан кылгастык мин эһиэхэ быһааран биэриэхпин баҕарабын. Нууччалыы буллана формулировката бу курдук ааҕаллар, ону бастаан эһиэхэ ааҕан иһитиннэриэм, онтон биһиги хахалыы эһиэхэ өйдөнөр курдук гына быһаарыахпыт.

Ол ата буллаҕына биһиги Дьэ бу билиибитин-көрүүбүтүн, дьоҕурбутун, сатабылбытын мунньунаммыт, ханнык баҕар кыһалҕаҕа, ханнык баҕар ситуацияҕа түбэстэхпитинэ, дьэ итинтэн хатаан быыһанар, сатаан бу кыһалҕаны быһаарар, бу боппуруоһу быһаарар дьэ биһиги кыахпыт диэн буолар. Онуоха буллаҕына бу биһиги ханнык баҕар ситуацияны эбэтэр һылы-хоругу быһаарарбытыгар биһиги хайаан даҕаны ти знание умение навык диэн ааттанар билиибитигэр көрүүбүтүгэр үөрүйэхпитигэр олоҕуруохтаахпыт ону таһынан бэйэбит мунньуммут опуппутугар олоҕуруохтаахпыт ону таһынан буллана биһиги олоҕурбут сыаннастарга тирэҕирэммит бу сайдар эбэтэр кыһалҕаттан тахсар суолу иһи көрдүөхтээхпит диэн биһиги өйдүүбүт. Бу мунна буллаҕына киһи тус опыта диэн үрдээх улахан болҕомтонулар, то есть хас биирдии киһи бэйэтэ олоҕу көрөр толкуйдардаах, олоҕу олорор моделлердаах, бэйэтэ форматтардаах уонна биллэн турар бэйэтэ бу олох олорорун тухары үлэлиирин тухары үөрүйэхтэри хатабыллары мунньунар. Ити болҕомто оҕололлор. Маны таһынан буллаҕына Олоҕурбут сыаннастар эмиэ улахан болҕомтону ылаллар. Биһиги бары билэбит, холура федеральнай государственнай стандартка аҕыс, онтон саҥа ФОБОС ирдэбилинэн уон сыаннас баар. Дии Российскай уопсастыба ханнык сыаннастар баар буолуохтаахтарын биһиги билэбит. Үөрэх эмиэ сыаннас, дьиэ кэргэн тиринии эмиэ сыаннас, доруобуйаҕа, чөл турукка харыстабыллаахтык сыһынна эмиэ сыаннас. Ити курдук биһиэхэ уонча сыаннас баар. Дети сыаннастарга олоҕуруубут диэн эмиэ оруннаах тоҕо диэтэр холбура худургутук эттэххэ холоро биһиги өйдүүргүт курдук гына эттэххэ холоро биһиги оҕо установката этэргэ дылы сөптөөх установка үрдээх сөптөөх сыаннас олоҕурбатах буоллана кини этэргэ дылы күлүгээн буолан хаалын сөп дии эбэтэр бэйэтин билиитин көрүүтүн сатабылын хоччото уһуох айгыаҕа туһалыан сөп холобура наркотига тыылаан дуу эбэтэр дэриэбинэҕэ арыгынан эргинэн кини байан-тайан этэргэ диэри бизнес тэриниэн сөп. Холура тибиллэн турар киһи биһирээбэт хайысхалар диэн худургутук өйдüөхтээхпит. Дьэ, ханнык компетенциялар баалларый диэн биһиги болҕомтоҕо ылабыт. Дьэ, ханнык компетенцияны киһи баһылаатаҕына дьэ көдьүүстээх эбэтэр күрэстэһэр кыахтаах уота конкурентоспособнай специалист киһи быытынан иитиллэн хайдан тахсар диэн биһиги толкуйдуубут онуха буллаҕына мин эһиэхэ бүгүн биэс сүрүн компетенция туһунан кэпсиэхпин баҕарабын эһиги бары билэҕит орто сүрүн үөрэҕи биһиги бити уопсай сүрүн үөрэҕи бүтэрэрбитигэр биһиги портрет выпускника диэннээхпит дьэ оскуола кэнниттэн оҕо ханнык өйдөбүллэргэ, ханнык билии таһымыгар эппиэттиир буолуохтааҕай диэн уонна киһи ханнык хаачыстыбалары баһылаабыт буолуохтааҕай диэн биһиги билэбит. Ол онно тирэҕирэммит биһиги компетенция 21 века диэн бу ханнык толкуй хайысхалара баалларын биһиги эһиэхэ билиһиннэрээри гынабыт. Дьэ бу сүрүн компетенциялары баһылаатаҕына биһиги киһибит ырыынакка адаптированнай Уонна инники өттүгэр холура киһи үлэтин даҕаны булунан, бэйэтин сатабылынан ситиһиилээхтик үлэлиэн наада буолар. Кини бэйэтэ этэргэ диэри сыһыаннастарга тирэҕирэн дьиэ кэргэн дьиэ-уоттарынан киһи быһыытынан сөпкө ситэн тахсыытыгар төһүү күүс буолар бу компетенциялар уонна холура кини тас көрүҥүттэн дуу, омугуттан дуу эбэтэр билиитин таһымыттан дуу, кини талааныттан дуу диэн буолбакка, кини бу маны баһылаатаҕына ханнык баҕар түгэҥҥэ дэриэбинэҕэ буоллун, оройуон хантырыгар буоллун, куорат бу республикаҕа буоллун, Россия таһымыгар, аан дойду таһымыгар, дьэ бу маны баһылаатаҕына киһи быһыытынан Билиһэ халыы өйдөбүлгэ эттэххэ, киһи киһитэ буолан, дьэ кини олох олорор кыахтанар диэн биһиги этэбит. Но биллэн турар, холобура бу компетенциялар диэн мин хахылыы бу быһаара сатаатым толкуй толкуй хайысхата диэн. То есть вид мышления диэн. Ол это киһи бу өйү санааны мунньунан дьэ толкуйдуур халыыба, толкуйдуур кыаҕа итиитэ-хотуута биллэн турар үрдүкү кылааска уонна кини бу орто анал эбэтэр үрдүк үрэххэ тиийдэҕинэ дьэ кини профессионал быһыытынан итиитэ бу кини толкуйун хайысхата итиитэ иһитэр диэн биһиги көрөбүт ол эрэн холура оскуоланы даҕаны бүтэрээри сылдьар оҕо үрүннээн бу ирдэбиллэргэ петтир буолуохтаах чэ ылан көрүөххэйин бастан туран бастакы компетенциябыт коммуникабельность диэн ол аата биһиги дьону кытта сатаан алтыһар, биһиги кэпсэтиигэ киирэр, бодуруһар кыахпыт коммуникабельность диэн ааттанар эти биһиэхэ сүрүн компетенция буолар манна компетенцияларга холобура бу бес компетенцияны көрөрбүтүгэр биһиги бастакы иккис компетенция диэн билетээбэппит холобура киһи тон бу компетенциялар баар буолуохтаахтар диэн хантыгатын кыйы тутарын хантан хагалыын бэйэн быраабын. Эппитим курдук ити сатаан дьону кытта биһиги бодоруһарбыт, алтыһарбыт, кэпсэтэрбит коммуникабельнай стен ааттанар. Бу хайысха билиҥҥи кэмҥэ хайдах эрэ кыаттарбат курдук буолан эрэр. Тоҕо диэтэр саха оҕото бэйэтин айылҕатынан үрдээх симик буолуон сөп. Кини бэйэтин санаатын кыайа-хото эппэт буолуон сөп ити холура баҕар киэҥ эйгэҕэ таҕыстаҕына нууччалыы хатаан хаҥарбатыттан эмиэ буолуон сөп ол иһин холура биһиги дьэ кыра саастын ити үс омук тылын үөрэтэбит саха тыла нуучча тыла уонна баҕар английскай баҕар восточнай тыллары диэн маныаха дьэ кини ханнык баҕар тылынан бэйэтин санаатын кыайан таба этэр хотоойутук этэр уонна дьэ сатаан сааһылаан саҥара үөрэнэригэр биһиги тиэрдиэхтээхпит диэн. Манна буллаҕын өссө даҕатан этэр буллахха бу коммуникабельнай стеҥҥэ аҥардастыы дьонур кытта бодуруһуу алтыһыы сатаан түмэккэ олото социализация диэҥҥэ. Да социализацияҕа киирии диэн эрэ буолбакка уопсайынан буола турар быһыыны майгыны кини эрэдьиэстиирэ хатаан анаара бу ситуацияҕа бэйэтин этэргэ диэри киһи курдук сананара ити бастатан туран иккиһинэн буллаҕына технологияны ыллары сатаан баһылыыр кыахха киириитэ эмиэ коммуникабельность диэн аатынар холура биһиэхэ билигин ити гаджеттан хаҕылаан үрдээх элбэх технология баар ити технологияны хатан бэйэтин туһугар туһана үөрэниэхтээх үрдээх элбэх албастан бааллар итини барытын дьэ кини сатабыллаахтык туһана үөрэнэрэ эмиэ коммуникабельность диэн аттанар. Бу коммуникабельность буллаҕына дьэ хайдах сайыннарабытый диэн ыйытар буоллахха сүрүннээн коммуникабельность диэн бу киһи бэйэтин бэйэтэ дьон ортотугар хайдах тутта-хапта сылдьара, бэйэтин хайдах презентациялыыра, кини этэргэ диэри киһи быһыытынан хайдах качестволара иҥмитинэн сыаналанар диэн этиэхпин баҕарабын. Ол эрэн холура детсад эйгэтигэр уонна оскуола эйгэтигэр биһиги үрүннээн ааҕыыны хаччыйахтаахпыт. Ити үрүн компетенция холура кырдьык киһи оҕор даҕаны хайдах эрэ ааҕыыны улахан нагрузка курдук этэргэ диэри наказание курдук киһи ылынар буолар онтон холура киһи улаатан баран бу ааҕыы сүрдээх элбэҕи биэрэр эбит диэн киһи түмүккэ кэлэр ол иһин кылыр ити начальнай кылааска буоллун детсадка буоллун биһиги оҕолору дойус устата сатыыбыт төһө элбэх кыалларынан остуоруйалартан саҕалаан тэттик айымньылары гатия аахтара сатыыбыт мүнүүтэҕэ киһи төһө элбэҕи ааҕарый диэн биһиги хыныйа көрөбүт кэтиибит дии аны туран пересказтааһын диэн холура остуоруйаны ааҕан баран кылгас ис хоһоонун кэпсии үөрэнэригэр аны холура ити арыы оҕо обургу сааһыттан саҕалаан биһиги сочинение өйтөн суруйуу диэҥҥэ холура киирэбит темалары биэрэн бараммыт оҕо бэйэтэ ойуулаан бэйэтэ сюжеттаан бэйэтин олоҕуттан эбэтэр ханнык эмэ түгэни ойуулуурун кэпсиирин биһиги ситиһэ сатыыбыт Дьэти ааҕы диэҥҥэ холура мин билигин ити улахан кыдьык кыһалҕа буолла оҕо айымньыны аахпат, уусуран литератураны аахпат, уопсайынан ханнык баҕар литература көрүҥүн аахпатыттан хаалаан билигин оҕо тыла-өһө үрдээх мөлтөһөр соҕустурукка киирбит диэн ол айгыраабыт диэн эппэппит холурааттан ити ватсап кырдьык холобурун ылар буоллахха уһун аһаҕастарбыт кылгаабыттара, бүтэй дорҕооннор кэккэлэспэт буолбуттара, дифтон кыараабыт арааттах олороҕо, ватсапка хайдах уруйар даҕаны, оннук этэргэ диэри халыыптаах, оннук көрүҥнээх, оннук типтээхтик диктаҥҥа тэтирээтигэр эмиэ хоруйар буолла диэн, этэргэ диэри улахан буква диэн суох, этии ханан бүтэрэрэ, бүтэрэ, ханан запятой туруохтааҕа болҕомтоҕо уллубат курдук буолбут кэмҥэ дьэ биллэн турар биһиги ааҕыыны хааччыйыахтаахпыт. Онуттан ити ааҕыыны тэрийии, ааҕыы эйгэтин оҥоруу диэҥҥэ Россия таһымыгар балай даҕаны элбэх үлэлэр бааллар уонна холобура ити үлэ бүгүҥҥү кэпсэтии темата буолбатах. Ити коммуникабельность диэҥҥэ эттим холобура олох хайдыыта эмиэ үрдээх түргэн итиниэхэ саҥаттан саҥа технологиялар саҥаттан саҥа эйгилэр киирэн иһэллэр. Онуоха ти бастан туран ааҕыы диэтим иккиһинэн буллаҕына киһи ааҕар буоллаҕына элбэх литератураны хасыһар буоллаҕына биллэн турар кини ситимнээх саҥата сайдар кини хатаан хаҥара үөрэнэр нуччалыы буоллун сахалыы буоллун онон холура билигин үлэҕэ буоллун үөрэххэ буоллун киһи хатаан хаҥарара уонна бэйэтин санаатын хайдах тиэрдэрэ үрдээх улахан болҕомтоҕо ылыллар киһи хайдах таһымнаах саҥарартан бу кини хаачыстыбата кини таһыма тута быһаарыллар. Онон холбура этимие улахан болғомтоға ылыллыахтаах, аны оҕо ааҕар боллаҕына, ситимнээхтик саҥарар боллаҕына, биллэн турар кини грамотно хоруйа үөрэнэр. Холура кини суругар, бичигэр, докумуонугар эмиэ ыраастык грамотно хоруйар боллаҕына, биллэн турар Кини киһи быһыытынан, профессионал быһыытынан үрдүк хаачыстыбалаан көрдөрөр. Билигин холобура биһиги үгүс студияны кытта үлэлиибин, эбэтэр бэйэм тэрилтэбэр холобура алтыһар дьоммун кытта көрдөхпүнэ, наһаа элбэх киһи сатаан этэргэ диэри болҕомтону болҕомтолоохтук грамотна хоруйбат. Этэргэ диэри бу дьыала-куолу стилиттэн хаалаан, кылыра уусуран таһымга тиийэ хоруйу биллэн турар эмиэ улахан үөрүйэхтэрдээх. Онон бу коммуникабельнай стеҥҥэ биһиги улахан болҕомтону уурабыт. Онтон ити эппитим курдук ити ааҕыы диэтибит, хитимнээхтик хаҥырыы диэтибит, хоруйу диэтибит уонна төрдүһүнэн буоллаҕына анаарар уонна ырытар толкуйкулар киһи-элбэх кинигэни ааҕар буоллаҕына, элбэхтик хоруйар буоллаҕына киһи сатаан анааран, ырытан толкуйдуур үөрүйэҕэ кэлэр. То есть айымньыны ааҕар буоллахха эбэтэр сааһылаан кулуруйан ыстатыйа хоруйар буоллахха, айымньы хоруйар буоллахха эн төбөҕөр анализтыыр уонна анаарар толкуйун хайдар. Онон кулуруйа ити хайдах эрэ бары дьиксинэ саныыбыт, бары куттанабыт, толлобут, но самом деле киһи быһыытынан киһи этэргэ диэри сүрүн уратыта кэпсэтэр, алтыһар, бодоруһар, ону итиннэ биһиги улахан болҕомтону уруохтаахпыт. Кулура киһи уус-уран литератураны

никогда не сдается диэн кинигэн аахтым ону кура мин бу политига эһиэхаттан рекламалаабаппын кини манна политик быһыытынан эбитэр философскай политическай көрүүлэрэ буолбакка кини профессионал быһыытынан хайдах уһаарыллан тахсыбытын туһунан кэпсэнэр во-первых кини миллиардер Кини улахан тэрилтэлэр салайааччылара уонна кини улахан инвестор уонна недвижимость эйгэтигэр улахан бизнесмен буоларын. Дьэ кини хайдах бэйэтин бизнеһин оҥорбутай, туох сыыһалар баалларай, туох харгыстар баалларай, утары турар күүстэрэ хайдах кини дьэ быһааран бу олоҕор сүрүн суолтаны ылбыт бизнеһин хайдах оҥорон тутан тахсыбытай диэн холура суруйаллар оны үрдаа үчүгэй тылынан суруллар бу маннык холура киһи бэйэтин баҕатын интэриһин хааччар үрдээн бар литература барынан оҕолорго холура ити мин хүрүннээн Киесакини кэпсээччүбүн Киесаки холура бедный папа богатый папа диэн кинигэлээх этиннэ холура үрдүгү класстарга грамотнай буоларга үлэни, хынньылаҥы, үбэ-харчыны хайдах суоттуурга, роскоттуурга үөрэтэр үрдээх үчүгэй кинигэ бар. Холобура, итинник курдук үрдээх элбэх литература бар, ону эһиги туһаныаххытын сөп диэн. Онон ити коммуникабельность диэни ити курдук биһиги ырытабыт. Иккиһинэн буллаҕына критическое мышление диэн үөрүйэх бар. Бу Биллэн турар мышление көрүҥэ критика критиканствоттан үрдээх уратылаах ону биһиги өйдүөхтээхпит критиканство диэн биһиги саба быраҕан кулура уопсай этэр буоллахпытына ити үрүннээн кулура ватсапка сырда биһиги туйан турдубуттаҕына ватсабы хасыһабыт үрдээх альбах сонун кэлэр бэрибиэркилии барбакка улаханнык толкуйду барбакка үллэстэн киирэн барабыт сороҕор ити сыһа информация буолар алҕас өйдүөхпүтүн сөп баҕар олохтооҕуну хаһан эрэ буолбут эбэтэр атын сиргэ буолбуту манна буолбут курдук кэпсииллэр сырдаталлар онуоха биһиги хайаан даҕаны критически бартыараланыахтаахпыт бэйэбитигэр критически сыһаныахтаахпыт буола турар эйгэҕэ критически сыһаныахтаахпыт ара туран холура Киһи эппитэ барыта сөптен буолбатах. Ийэ сыыһын сөп, аҕа сыыһын сөп, учутал сыыһын сөп, салайааччы сыыһын сөп, Ил Дархан сыыһын сөп, Россия президенэ сыыһын сөп уонна даҕаны атынынан холура биһиги ити оҕолор наһаа элбэхтик билигин саба быраҕан этэр үгэстэммиттэр акаары баа уол диэн дии эбэтэр ээ туох отстой баайа дэриэбинэ диэн дьэ тоҕо бу уол акаары буолбутун уонна холура бу дэриэбинэ отстой буолбутун ырытан көрүөххэ наада тоҕо мин бу отстой диэн критерийгэ тиэрдэбинэ эбэтэр бу хаалыылаах хоччотоох дэриэбинэ диэн холура мин хыаналыыбыный диэн куура киһи. Мин бэйэм Россия хүрбэ регионугар сылдьыбытым уонна Российский Глубинки диэн хайдах курдук кыһалҕалаахтык олорор дребнэлэр биһиэхэ буолбатах хайхайрыгар буолбакка атын Россия регионнарыгар баалларынан холура киһи бу критически толкуйдуур буоларыгар кини хайаан даҕаны аргуменнарга олоҕуруохтаах. Вот аргуменнар диэн тоҕо биһиги кырдьык бу уолу, например,

ити туһунан биллэн турар эмиэ элбэҕи кэпсэтиэххэ үсүһүнэн буллаҕына креативное мышление диэн баар олоҕурбут халыыптан олоҕурбут стандартартан тэйэммит уратытык толкуйдуур дьоҕурбут диэн билигин буллаҕына креативнай индустрия диэн креативная экономика диэн хайысха үрдээх балысханнык киирэн эрэр онуоха эмиэ биһиги сөп түбэһэр гына толкуйдуохтаахпыт уонна бу эйгэҕэ улахан болҕомтону уураммыт улаханы ситиһиэхтээхпит диэн биһиги Ильдар Хаммутай Сен Сергеевич тоһоҕолоон бэлиэтиир холбура креативнай экономика диэн креативнай мышление диэнинэн салайтаран бүтүн Америка дойдута муҥуту хайдан кэллэ. Этэргэ диэри ити Америка киинэтэ буоллун, туох пар шоу-бизнес буоллун, туох пар эти этэргэ дылы креативнай киһи бэйэтин өйүнэн, санаатынан, фантазиятынан, айар дьоҕурунан оҥорбут үлэтэ-хамнаһа ити барта креативнай бизнес диэн ааттанар. Холбура Америка киинэтинэн төһөлөөх элбэх аан дойду хаччытын холбура Америка сомсон олороро буолуой. Эбэтэр холбура ити Кока-Колаттан саҕалаан, iPhone телефонтан саҕалаан джинсыга бу кэтэр ыстааммыт джинсыттан хаалан холура биһиги хаччыбыт бүтүннүү Эмиэрикэ диэки айанныы турар. Онон холура биһиги тоҕо аан дойдуга күрэстэһэр кыахтаах итинник үлэни-хамнаһы оҥорбоппутуй диэн. Итини биһиги оҕолорбут биһиги бу билигин оскуолаҕа үөрэнэр оҕолорбут ону толкуйдаан таһарыахтара. Онно холура биһиги эрэнэбит уонна ол оннук буолуохтаах даҕаны диэн биһиги этэргэ диэри оннук таһымҥа тиэрдэ сатыыбыт. Холура биһиги ылан көрүөххэрин ини-бии Убайды брат Тушницкайдырах Урамайтона компания кини компьютернай оонньуулары оҥорор билигин теорияларынан отучча омук дойдута ити оонньуулары атылаһар потребитель быһыытынан кулара кинилэр ити продукцияны атылаһаллар уонна биллэн турар үбэ харчыта барыта бу компания киирэр онтон бу компания хаһыһэригэр регистрациялааҕын быһыытынан нолуогун холура бу биһиги республикабытыгар киллэрэр диэн этиэххэ наада. Эбэтэр ити Амма уола Арсен Томскай индрайвер компаниятын ылан көрүөххэ холура хас биирдии киһи сакааһыттан бу компанияҕа эмиэ хаччы киирэ турар. Нон холура киһи бу биир приложениены оҥорон кинини сөптөөхтүк салайан Хэптөөхтүк үлэлэттэҕинэ этэргэ диэри кылгас даҕаны кэм иһигэр кылгас ресурсанан кылгас аҕыйах этэргэ диэри хамсаныынан үрдээх үчүгэй технологияны оҥороххо бу технология система быһыытынан үрдээх үчүгэйдик бизнес быһыытынан үлэлиэн сөп. Холура биһиги тоҕо итинник толкуйдаабаптый диэн этэбит. Холура итинник өйө-санааны итинник толкуй биһи олорбутугар иҥэриэхтээхпит. Ону холура креативное мышлениеҕа биһиги бу сахалыы тыллаах квн диэн форматы күүскэ туттабыт. Холура киһи уратытык көрөр дьоҕура, кини айар-тутар талаана билигин искусство көҥүл форматтара диэн Хайыннылар холура барайгега, онон холура бу сахалыы тыллаах квн формата эмиэ үрдээх интириэһинэй уонна оҕолор үрдээҕин сөбүлүүллэр холура квнчик. Квн диэн искусство уонна культура бары жанра түмүллүбүт синтез көрүҥэ буолар, онон кини оҕоҕо ыччакка биэрэр кыаҕа баһам диэн этиэхпин баарам. Эбэтэр буоллана холура бу сахалыы киинилэрбитин ылан көрүөххэйин. Бу биһиги тэрилтэ былырыын холура экспедиция диэн үрдээх үчүгэй уусуран киинэни оҥорон таһаарбыппыт. Холура бу киинэ эмиэ биллэн турар креативнай мышление уонна креативнай бизнес биир үтүө туоһута буолар диэн этиэхпин баарам. Угунна буллаҕына бу креативнай мышлениеҕа мин эһиэхэ задача биэриэхпин баҕарабын. Бу Кыргыт курдук үзэрээттэн турар тоҕус точка бар. Холбура эһиги төһө креативно толкуйдуубут тиһаныгытый креативнай толкуй диэн креативнай өйһана эһиэхэ баар ду диэни маннык дэрибиэркэлээн көрүөххүтүн сөп бүтэр оҕолоргутугар маннык тест ыытан көрүөххүтүн сөп бу тэтэрээт илииһигэр тоҕус точканы уруһуйдуугут онтон хорудаҕа булла маннык Эн түөт көнө сурааһынынан илиигин илиистен араарбаккаҕын эрэ бу точкалары барытын быһа охсунааһыктаах. Биир эрэ сөптөөх барыйаан баар. Дьэ бу маны бу лекцияны истэтаары эбэтэр лекция кэнниттэн эбэтэр паузалаан бараҥгыт, тохтотон бараҥгыт дьэ бу хадаачыны хаста даҕаны Суоттаан көрүн кыаллар да кыаллыбат, онтон туох лекция түмүгэр мин эйиэхэ сөптөөх варианын көрдөрүөҕүм, онно эһиги бэрэбиэркэлинэн көрүөххүт. Холура бу точкалары хайдах холбуубутуй диэн дьэ араастаан сурааһыннаан бэрэбиэркэлинэн көрүҥ. Манна эппитим курдук уруккулуу толкуй буолбакка саҥалыы киһи толкуйдаатаҕына эрэ нестандартно диэн холорон уччалы этэллэр оннук эрэ толкуйдаатахына эн бу задачаны быһаарар кыахтанаҕын биир эрэ сөптөөх суол бар бу тоҕус точканы түөрт күнө сураанынан холбуур кыахтаахпыт Бу креативное мышление биһиги э, инновация уонна э, предпринимательство диэни э, киллэрэбит эппитим курдук креативный толкуй хайдах хайдыахтааҕый диэн уонна сайдыы сүрүн уратыта инновация диэн улата биһиги саҥаны айыахтаахпыт бу иннигэр суоҕу баара оҥоруохтаахпыт мин холобур быһыытынан быһаха дьонугар үнүнэр курдук гынынаар бу күннээҕи олохпутугар туттар туалетнай кумааҕыбыт баар дии холобура ханна дьон кыһалҕаны көрсөр буоллаҕына ханна эрэ кыһалҕа баар бу бизнескэ наһаа үчүгэй тема диэн этэллэр Кырдьык оннук кылыра Хэбиэскэй Союзка биһиги 5 градус тымныыга Толикка хаһыат туппутунан Толикка тахсар буоллахпына билигин үрдээх үчүгэй сымнаҕас, оннооҕор наһаа үчүгэй сыттаах Толиотины кумааҕылар оҥороллор. Ким эрэ кыһалҕаны көрсөр, ол кыһалҕаны, возможность курдук көрөннөр ким эрэ туалетный кумааҕа диэн айар. Онно билигин киһи баарын тухары, аһырын тухары туалетный кумааҕа туттуллар буолар, биллэн турар, үрдээх үчүгэй бизнес. биирдэ айдылар уонна үйэлэрин тухары те хас биирдии атылаһаллар туалетный кумаҕаттар кинилэр хаччаахсар кыахтаналлар эбэтэр холура дьэ бу эти мотуйар оҥоҕо кирэр хаха дьонугар холура саамай интириэһини холура чугас зубочистка холура биһиги урут дьэ испиискэ таҕын кыһар этибит чыыппааны кыһаммыт тииспитин хастар болуохпуна билин үрдээчи зубочистка диэн бар хас биирдии киһи мен анабар зубочистканы тылаһар болуохтаах холура дьигини ти бизнеһи хахалар биһиги Бачча элбэх мастаах олороммут биһиги ити зубочистканы айахпытын сөпөтөнө кимэрэ урутаан холура ти кыһалҕаҕа кыһалҕаны таба көрөн туһанан бизнес быһыытынан туһаммыт. Онон холура давайте толкуйдуоххайын киһи ханна кыһалҕаланарый, ханна өссө киһи проблеманы көрсөрүй дии ханна өссө тугу ситэрэн биэриэххэ хэбэй олонно бизнес оҥоруохха битиннэ оҕолор наһаа чуйдук эппиэт булуохтарын сөбүти проектааһыҥҥа холура оҕо бэйэтин проегын ду көрүүтүн да оҥороругар үрдээх үчүгэй тема холобура ити темалары биэрээҥҥит тиһиги оҕолору кытта дьарыктаныаххытын сөп халгы буллаана кооперативность диэн биһиги компетенцияны көрөбүт бу аата биһиги хайаан дааны хамаандаҕа үлэлиирниэхтээхпит диэн биһиги хамаанда быһыытынан биир таһымҥа биир толкуйга биир сылга орука киирнэхпитинэ элбэҕи этиэхтээхпит диэн манна буллаҕына биһиги чааһынайбытын инники көҥө туппаккабыт хайаан даҕаны биһиги команда быһыытынан уопсай ситиһиигэ болҕомтону туһайыахтаахпыт диэн дьэ холура ходургу премьер быһыытынан холобур быһыытынан эттэххэ биһиэхэ сүрүннээн бары үлэлиибит ол эрэн наҕараада медаль биир киһиэхэ тиксэр буолар Ди туох бар үлэбит көлөһүнүн тиллиитин этэргэ диэри биир эрэ киһи амсайбыт буолааччы холура үксүгэр тэрилтэ салайааччыта орден ылар наҕараанда ылар итинник холура эмиэ сыыһа буолар холура уопсай коллектив быһыытынан команда быһыытынан үлэлиир буоллахпытына уопсай болҕомтону уопсай бырайыакка биһиги өйбүтүн санаабытын күүспүтүн күдэхпитин туһайар буоллахпытына маныаха үлэлиир Хас биирдии киһи интириэһин, хас биирдии киһи кини бу проегы оҥоро сылдьан бэйэтин потребноһын, бэйэтин баҕатын эмиэ учуоттаан, кини эмиэ хайдарын курдук гына, кини эмиэ бэйэтин сайдыытын, этэргэ дылы бу уопсай проектан тугу эрэ тутан хааларын курдук гына аттарынан биһиги үлэлиир таһымҥа тахсыахтаахпыт. Ол ата биһиги хас биирдии киһи кыаҕын, ол ата хас биирдии оҕо кыаҕын, толкуйдуур дьоҕурун, таһымын билэн-көрөн олороммут, онно сөптөөх хорудахтары биэрэн, этэргэ диэри бу кылааска хүрбэ оҕо буоллаҕына түөрт-биэс эр оҕо оҥорорун буолбакка, букка бары бу манна кыттыгастаах, оруоллаах буолалларын курдук гына этиһиэхтээхпит. Аны холура биир үрдээх интэриэһинэй эмиэ тема бар, бу ордук хохолорго эмиэ чугас, где умение договариваться диэн. сатаан дьэ кэпсэтэн этэргэ диэри бары өрүттэр биир туохха түмүккэ кэлэллэригэр биһиги туһайыахтаахпыт чтобы овцы были целы и волка циты диэн нуччалар наһаа чүйдүк этэллэр дьэ хахалар боллуна хайда эрэ биһиги производственнай даҕаны мөккүһүүнү этиһи оҥороммут диэ личнэй олохпутугар тиийэ тиһэн охсуһан этэргэ диэри бу киһини кытта сүрбэччэ отучча халы быһа кэпсэппэт буолуохпутугар диэри хайдах эрэ дириҥээн киирэн барабыт оннук диэн буолбакка холура хайаан даҕаны бу үс өрүт кэпсэтэр буоллаҕына бука бары хатамньылаахтык бука бары бэйэлэрин тустарыгар туһанар бэйэлэрин баҕаларын этиһэллэрин курдук гына кэпсэтиини ыытаммыт дьэ хайдах гынаммыт бу хамаандаҕа үлэлиирбитин эмиэ толкуйдуохпутун наада уонна буллаанна бүтэһик бу компетенция биһиги системное уонна стратегическое мышление диэн көрөбүт олата киһи бу аңардастыах ура учутал например оскуолаҕа үлэлиир буллаҕына бэйэтин оскуолатын диэн буолбакка Ди, кини бэйэтин оскуолатын иһинэн бу уруогум хаһан бүтэрий диэн буолбакка, мин предмеппэр түөрдү-биэһи ыллахтарына бүттэ диэн буолбакка, бу оҕо оскуола кэннэ хайда-хайдан киһи буолан олоҕун олороро, дойдутугар бэриниилээх буолара, кини сыалын-соругун ситэрэ, опциянан бэйэтин дьолун булара биллэн турар хас биирдиибитин долгутуохтаах. Эбэтэр холура үөрэхтээһин диэн оскуола иһинэн бүтэр диэн буолбакка, үөрэх диэн начаала начаал. Туох барыта үөрэхтэн саҕаланар, тугу барытын этэргэ диэри үөрэх саҕар. диэн биһи толкуйдуохтаахпыт холура туох баар космонавт буоллун оскуолаҕа үөрэммитэ Россия президенэ буоллун аан дойду дойдулар президеннэрэ бары оскуолаҕа үөрэммиттэрэ бу биллэр дьоммут букка бары оскуолаҕа үөрэммиттэрэ быраас буоллун охранник буоллун сварщик буоллун букка бары оскуолаҕа үөрэммиттэрэ ол оскуола оскуолаттан туох барыта аҕаланар онон начало начал это образование диэн этэллэр. Онон холура биһиги системно үлэ үөрэннэхпитинэ уонна мета предметность диэҥҥэ сетевой взаимодействияны көдьүүстээхтик тэрийдэхпитинэ уонна образовательнай экосистема диэн билигин үрдээх моднай буолла холура биһиги сөптөөх эйгэни тэрийэммит бу оҕо хитимнээхтик толкуйдуурун үөрэтиэхтээхпит уонна стратегическое мышление диэн кини бу уһуҥу киэҥи анааран этэргэ дыл сыалын соругун хөпкө аттарынан киэҥник толкуйдуу үөрэнэрэ уонна стратегия баар буоллаҕына биллэн турар ньымалар бааллар ньымалар баар буоллахтарына биллэн турар кини бэйэтинэн бэйэтэ үлэлээн көлөһүн тоон этэргэ дылы туох эрэ түмүккэ таххыахтаах онон бу сүрүннэн бу компетенциялары баһылыырга үлэбитин туһаайаххайыҥ диэн бу манна бу компетенциялары хайдах иҥириэххэ сөбүй диэн ол албастарын ньымаларын, подходтарын эһиги педагогтар тобулуохтааххыт хас биирдии, уруок буоллун хас биирдии, үөрэх таһынааҕы дьарык буолун хас биирдии тэрээһин нөҥүө бу толкуй хайысхаларын биһиги оҕолорго иҥэрэр курдук гына үлэлиэхтээхпит. Онон бу маннык толкуйдар эһиэхэ бааллар дуо диэн, эһиги оҕолоргутугар бааллар дуо диэн бу кэпсэтиини, бу истэл ороҥут бэйэҕит оскуолаҕытын санаан, бэйэҕит үлэҕитин санаан, оччоҕуна, баҕар, туох эрэ туһа тахсыа.